Лӕг хохы сӕрмӕ куы схиза ӕмӕ уырдыгӕй куы рафӕлгӕса, уӕд ӕм уӕлейы армытъӕпӕнмӕ кӕсӕгау хорз разындзысты хӕххон хъӕуты фӕндӕгтӕ ӕмӕ йӕ алфӕмблай ӕрдзы алыхуызон цымыдисаг нывтӕ. Адӕймаг йӕ асты уӕлхохӕй куы акӕсы, уӕд та уыцы бӕрзондӕй бӕлвырд уӕддӕр фены йӕ ивгъуыд царды фӕндӕгтӕ. Йӕ быны бӕркадджын тыгъд быдыртау разынынц, цы мыггӕгтӕ байтыдта, уыдоны дзаг хуымтӕ. Ӕмӕ дардмӕ фӕкӕлынц хуры тынтимӕ хъазгӕ йӕ мысинӕгты сыгъдӕг суадӕттӕ. Хъазты мидӕг цас бавзара адӕймаг амондӕй ӕмӕ зындзинадӕй, цинӕй ӕмӕ хъыгӕй. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕй зӕххыл бынтон амондджын кӕнӕ бынтон ӕнамонд адӕймаг. Фӕлӕ, йӕ фӕззыгон тыллӕг ӕмбырд кӕнгӕйӕ, алкӕмӕн дӕр сбӕрӕг вӕййынц йӕ куысты бӕркӕдтӕ. Бирӕ чи федта, ахӕм лӕгӕн вӕййы бирӕ дзуринӕгтӕ. Ӕмӕ хистӕры ныхас уымӕн у хӕзнайау хъахъхъӕнинаг. Тӕмисчъы цӕрӕг Ботъоты Ӕхсарӕн фидар мӕсыгау лӕууынц йӕ зӕрдӕйы рагон царды нывтӕ, цы таурӕгътӕ рыхъуыста ӕмӕ цы кадджын хистӕрты рыййӕфта йӕ хъӕуы, уыдоны аив сурӕт ӕмӕ ныстуантӕ.
Ацы комы цӕрынц авд ӕстӕймаг фӕлтӕр. Мелисауы дыууӕ фондзыссӕдз азӕй уӕлӕмӕ Тӕмисчы хъӕуы. Ралыгъдысты Цъамадӕй. Цъамадӕй ралыгъди Черчестӕй Тӕми, зӕгъгӕ, ӕмӕ дзы фыццаг уӕтӕртӕ уый скодта. Зымӕгон дарӕнтӕ, уӕтӕртӕ. Стӕй дзы гъеуӕд хъӕу равзӕрди Куы кастысты бынӕттӕм, фадӕттӕм, уӕд ралыгъдысты ӕртӕ мыггагӕй Боротӕ, Ботъотӕ ӕмӕ Фарзинтӕ. Стӕй Бекъойтӕ та дыууӕ бинонтӕй. Мӕ фыдӕлтӕ дыууӕйӕ ралыгъдысты Габо ӕмӕ Джыбыл, дыууӕ фсымӕрӕй. Мӕ зиуӕн йӕ фырт уыдис Хъасай, уымӕн йӕ фырт Папи. Ӕмӕ Хъасай уыдис Габысаты хӕрӕфырт. Папи уыди Бекъойты хӕрӕфырт. Стӕй йӕ Папийӕн дыууӕ фырты Башамӕ Бачче Баскаты хӕрӕфырттӕ. Мӕ фыд уыди Бутаты хӕрӕфырт. Мӕхӕдӕг дӕн Беккуызард хӕрӕфырт. Алик у Олысаты хӕрӕфырт. Хетӕг, Хетӕг нӕ фӕлӕ Арсен та у Дзугаты Хӕрӕфы. Йӕ донӕжи афтӕ зонын фонын гундзы хуызӕн кӕд йӕ джыбыл чи у, уый та ӕндӕр фыдыцот уыдысты. Уыдон дӕр ӕфсымӕртӕ фӕлӕ уӕддӕр афтӕ. Йӕ джыбыл ӕмӕ габотӕ уыдысты Гугкаты хӕрӕфырттӕ. Афтӕ сӕ кӕрӕй-кӕронмӕ зоны. Ӕмӕ уӕд Бекъойтӕ дӕр йӕм фӕныхстысты, ӕмӕ уӕд цӕрӕн нӕ уыдис быдыры. Абырӕг бирӕ тыхгӕнӕг бирӕ ӕмӕ фидӕртты цардысты. Уым фидар уыди хъӕдсӕр, ӕмӕ дзы афтӕ къӕдзӕх йедтӕ бацӕуӕнт йеддем нӕ уыди хуымӕтӕджы бацӕуӕнтӕ.
Мӕнӕ гьер зӕронтӕм ис кӕми, ардгӕс бар километр, еумӕй уӕлӕмӕ ку ссӕуай, ӕма уым доны былӕй суанг уӕлӕмӕ угӕрдӕнтӕ уыди, хъӕддзынӕ уыди. Ныр дзы мӕнӕ афтӕ къух бакӕнын нал и, хъӕды бын фӕци. Ӕмӕ гье уым

Цӕрынмӕ лыгъдысты Алагирмӕ, Цраумӕ, Ставддуртӕм, Сындзыхъӕумӕ, горӕтмӕ, Бирӕгъзӕнгмӕ. Мӕй афтӕ апырх ис, хъӕу апырх сты. Ӕмӕ дзы ахӕм баззадис иу дӕс ӕмӕ дыууиссӕдз хӕдзары. Мӕ хорз хъӕу уыди.

уӕд стыр диссаг уыдонмӕ цас уӕздандзинад уыди, цас хорздзинад сӕм уыди, цас куыд кӕстӕртӕн зонд куыд амыдтой ӕмӕ сӕ адӕмы ӕгъдауыл куыд ахуыр кодтой.
Бирӕ куырыхон ныхӕстӕ нын фӕдзырдта Ӕхсар. Уый та сӕ кӕддӕр йӕ хистӕртӕй фехъуыста. Лӕг куы райгуыры, уӕд, дам ын йӕ авдӕнӕй йӕ ингӕнмӕ Хуыцау цас рӕстӕг радта, уыцы бонты хъуамӕ йӕ адӕмы разы къӕмдзӕстыг мацӕмӕй уа. Ӕнӕ сыгъдӕгзӕрдӕ фӕллойӕ, ӕнӕ намысӕй фӕцӕрӕн нӕй. Цӕмӕй кӕстӕртӕ хистӕртӕм хъусой, ӕфсӕрмы сӕ кӕной, уый тыххӕй сӕхӕдӕг дӕр хъуамӕ уой фӕзминаг, ӕгъдауджын, кадджын. Йӕ царды бонты хистӕр хъуамӕ йӕ сӕрмӕ худинаг макуы рхӕсса. Сайгӕмӕ-давгӕ ма кӕна, мӕнгӕмӕ гӕды ныхас ма дзура. Ирон лӕг хъуамӕ кадыл мӕлӕг уа.
Иузӕрон лӕг уыди нӕхи рвадӕлтӕй Бега хуынди. Ӕмӕ Дагомы ныхасы, кадджын ныхасы Иу-цалдӕр азы уыди уыцы уӕнгтӕй, ныхасы уӕнгтӕй. Иуырдӕм хуымӕтӕджы лӕгтӕ нӕ истой. Ӕмӕ уӕдӕй ам ахӕм зӕронд лӕгтӕ уыди, ӕмӕ сын-иу лӕг уырдыг лӕууыди, ӕмӕ уыдон таурыхъытӕ, уыдон ныхӕстӕ кӕрӕдзиуыл сӕ ныхас куыд бадти, куыд хорз ӕгъдау сӕм уыдис. Ӕмӕ уыдон уыдысты Тъотъоты Елмӕрза, Борӕты Майрӕм, Цӕллагта Фӕхъо, Пагӕты Амырхан, Пагӕты Бачче, Бекъойты Уырысби, стӕй мӕ фыдыфсымӕр Алыбег, мӕнӕй рӕм царди мӕ фыды хистӕр ӕфсымӕр. Ахӕм лӕгтӕ дзы уыдис. Сӕ ныхасы сӕр та хизӕн нӕ уыди.
Уӕздан адӕймагӕн дзырдтой фыдӕлтӕ алкӕд ӕмӕ алкӕмдӕр йӕ алы фезмӕлд, йӕ алы къахдзӕф, алы ныхас ӕмӕ фӕкаст бӕлвырд фӕткыл нывыл ӕмӕ ӕфсармы фӕлгӕты вӕййынц. Уӕздан адӕймаг ӕдзӕрӕг быдыры ӕмӕ тар хъӕды сырдты астӕу куы уа, уӕддӕр ын фыдӕлтӕй цы уагӕмӕ фсарм баззадысты, уыдон домӕнтӕ ӕххӕст кӕны йӕ Хуыцауы хай ӕмӕ йӕ фыдӕлты фарны раз йӕ уд ӕмӕ йӕ цӕсгомы сыгъдӕгдзинадӕй. Нӕ фыдӕлтӕ-иу хуымӕтӕджы нӕ загътой, уаг ӕмӕ фсарм кӕм сты, ӕгъдау дӕр уым ис, ӕгъдау кӕм ис, кӕддӕр уым ис, зӕгъгӕ. Алы ирон лӕгӕн дӕр фыдӕлтӕй баззад Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтӕм кувын. Хохӕй быдырӕй ахӕм хъӕу нӕ разындзӕн, сӕ кадджын ном сын ирон адӕм фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ кӕм нӕ арынц. Рагуынтӕм исчи цӕрджытӕн дӕр уыдис ахӕм цытджын дзуӕрттӕ. Абон дӕр сыл сӕхи фӕдзӕхсынц тӕмискъӕгтӕ.
Верхӕмтӕм исчи уыдис рындзы Уастырджи. Абон дӕр ӕм кувӕм. Дыууӕ хӕдзарӕй фысымтӕ равзарӕм. Алы аз дӕр хоры куывдӕн ӕмӕ Уастырджийы куывдӕн. Мгъеудон фысымтӕ вӕййынц ӕмӕ йӕ фыццаг сыгъдӕгӕй кодтой. Къусбар-иу скодтой, ӕркодтой зад, хор. Мӕ уыдон ӕрыссадтой. Мӕ уыдонӕй

Къусы дзаг ӕмӕ мӕнӕй йӕ уымӕн, йӕ уымӕн ӕмӕ афтӕ бинонтӕ цал уыдысты, йӕ уыдонӕн-иу къус барс кодтой, уыцы къусӕй. Зӕронд хъӕууатӕй, стӕй Уӕлекӕм цардысты, уырдӕм хӕстӕг уыди. Фӕлӕ ардыгӕй уызӕй дард у. Мӕнӕ ардыгӕй йӕм ис дыууӕ сахаты цыд, дыууӕ сахаты нӕрдӕг лӕппутӕ. Фистӕгӕй. Фистӕгӕй. Ӕмӕ ссӕуынц, ӕмӕ йӕ уым ис къӕдзӕх цӕуы.

Рындзы дзуар Рындзы Уастырджи зӕгъгӕ баззадис. Ӕмӕ йын алы аз дӕр кувӕм. Тыгайы дзыхӕттӕ скӕнынц физонӕг, мысайнаг ӕмӕ ссӕуынц. Ӕмӕ-иу мах уыди, мах рӕстӕджы афтӕ уыди. Молыхъӕд сӕрмӕ куы схизай, уӕд уым йӕ дис нӕу хох, угӕрдӕнтӕ. Ӕмӕ дзы ис садон. Ӕмӕ-иу доны анызтам, Нӕхи-иу ных садтам ӕмӕ-иу сын загътам, йӕрдыгӕй цалынмӕ уӕлӕмӕ схӕццӕ уымӕнмӕ ӕвзӕр дӕр мачи сдзурӕд, дзӕгъӕл дӕр мачи дзурӕд. Ӕмӕ-иу куы схӕццӕ стӕм, уӕд-иу ма йӕм хъуыдис иу фондзссӕдз метры бӕрц. Ӕмӕ-иу нӕ дзабыртӕ раластам, цы хӕцъил дзабыртӕ йедтӕ-иу, ӕмӕ-иу афтӕмӕй бацыдысты. Ӕмӕ-иу скуывтам. Ӕрмӕ уырдыгӕй рацу, уӕд ма дзы аларды дзуар дӕр уыдис. алӕрдыйы дзуар. Уый та кӕстӕртӕ алӕрды. Дардмӕ дӕм кувдзыстӕм, хӕстӕгмӕ нӕм ма рцу. Куы рцӕуай, уӕддӕр-иу хъазгӕ худгӕ ныууадз сывӕллӕтты. Алӕрды ма афтӕ куывтой. Ме йӕм цӕугӕ чи кодта, уырдӕм кӕмӕн ӕмбӕлди? Цыдысты уырдӕм дӕр фылдӕр сылгоймӕгтӕ хъуамӕ цыдаик куы уой. Сылгоймӕгтӕ. Гӕр ма фале зӕронд хъӕууатон ма мыкалгабырты

Ацыдис ӕм йӕ ахӕмуарык у фос хызтис ӕмӕ ӕрбахаста, уым кусарт акодтой, скуывтой. Фӕуырдыгӕй, дам, чъыллиппытӕгӕнгӕ ӕрцыдис зӕронд хъӕууатмӕ. Иннӕ хабар та уыди ахӕм. Мӕн ӕрӕджы уыди уый, мӕ мӕм бирӕгъзӕнхъаг сохиты сафгонка хор зӕронд лӕг бирӕгъзӕнджы бирӕгъдау фӕлӕвӕрдта, хистӕрӕн фӕбадт алы хъуыддаджы дӕр. Ӕмӕ мӕм чырвыста ӕмӕ, дам, дын дӕлӕсафонхӕ дзуры. Теодон ӕм кусарттӕ кодтой йӕ дӕлӕ ныхасы Уастырджийы къуымы автономоктеттӕ сывӕрдтой ӕмӕ физонджытӕ скодтой алцыдӕр. Ӕмӕ ныццыдтӕн, ӕмӕ йын афтӕ зӕн сафонхӕ дӕр азӕй куыд фӕсчили, куыд кувон ӕз.

йӕ кӕстӕрты бафӕдзӕхста мӕ сӕ йӕдӕй азимагӕй нӕ ныууагъта. Ӕмӕ кувындзинад хорз у, фӕлӕ ма дзы афыдӕбон дӕр хъӕуы. Афтид кувыныл уадзӕн нӕй. Ӕгъдау сыгъдӕгӕй хӕссын хъӕуы, стӕй фыдӕбон дӕр хъӕуы, кусын дӕр хъӕуы.
Ботъоты хсарӕн йӕ бирӕ мысинӕгты хсӕн хицӕн бынат ахсынц цуан кӕнын ӕмӕ ӕрдзхъахъхъӕнӕнимӕ баст хабӕрттӕ. Ӕхсар зындгонд цуанон дӕр уыдис ӕмӕ ма уыимӕ бирӕ азты фӕкуыста егерӕй дӕр. Уымӕ гӕсгӕ Ирыстоны хӕхбӕсты, ӕвӕццӕгӕн, ахӕм бынат нӕ разындзӕн, Ӕхсар кӕй нӕ зоны ӕмӕ йӕ фӕлтӕрдджын къах кӕм нӕ балӕууыд. Уӕлладжыры рагоны зарӕг хъӕу Сахыккаты нын ӕхсар радзырдта бирӕ цымыдисаг хабӕрттӕ цуаноны цардӕй. Уый хорз ӕмбары ӕрдзы алы уавӕртӕ ӕмӕ сусӕгдзинӕдтӕ, сырдты цардыуаг ӕмӕ уыдонӕн сӕхицӕн ахаст афӕдзы алы афӕдты. Уӕлдай зӕрдиагдӕрӕй та лӕууынц йӕ зӕрдыл ирон цуанӕтты ӕгъдӕуттӕ.
Нӕ фыдӕлтӕн баззади цуан кӕнын сӕ туджы баззади. Ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕ цуан кодтой сӕ мӕгуырӕй. Ныртӕккӕ та цуан кӕнӕм фырхъалӕй. Хорз цуанон нӕ фыдӕлтӕм кадджын уыдис, арфӕйаг уыдис. Ӕмӕ ӕдзӕлгъӕды цуан дӕр нӕ фидыдта. Мӕнӕ ам бакуыстам мах ӕртӕ Сохид Сосланимӕ цуанӕтты хӕдзарады иу фӕйнӕ къорд азы. Ӕмӕ Хъахъхъӕдтам, нӕ бон куыд уыди, афтӕ ӕрдз. Сырдтӕй дӕр, тугдзых сырдтӕй дӕр, ӕвзӕр цуангӕнджытӕй дӕр. Фӕлӕ нӕхицӕн знӕгтӕ не скодтам. Никуы никӕй раст равджын, никуы никӕй бахъыгдардтам. Фӕлӕ нӕ ӕфсӕрмы кодтой сӕ фылдӕр. Ӕндӕр тӕрсгӕ тӕккӕ йӕ Хуыцауы хайӕ дӕр ӕмӕ хӕйрӕгӕй дӕр ничи уал кӕны. Фӕлӕ уӕздандзинад кӕмӕй уыдон ӕфсӕрмы кодтой, йӕ хохы цуанмӕ-иу цӕугӕйӕ дӕр, стӕй хъӕдмӕ дӕр, уӕлдайдӕр хохы цуан, уый мӕнӕ цыма зӕдтӕм цӕуы сабты нымад уыдис. Ӕмӕ хастой семӕ кувинӕгтӕ. ӕртӕ кӕрдзыны мысайнӕгтӕ мӕ-иу скуывтой, фсатийыл-иу сӕхи бавӕдзӕхстой. Мӕ-иу сымбӕлди уый фехстой, уӕлдай сырд не хстой, сӕныччытӕ не хстой, сӕгътӕ не хстой. Сырд дӕр хъуамӕ сырды хуызӕн уа, бонтӕ цӕуа. Цуан кӕнынӕй зӕххы къорийыл цы нӕ адӕм пайда кӕнынц, ахӕм нӕ разындзӕн. Фӕлӕ се хсӕн не ссардзыстӕм уыцы хъуыддаджы ирон адӕммӕ, фыдӕлтӕй сын бисонды уӕздан ӕмӕ куырыхон ӕгъдӕуттӕ баззад, ахӕмтӕ. Ирон адӕммӕ цуан кӕныны куыст у табуйаг архайд. Уымӕн ӕмӕ фыдӕлтӕ зыдтой цуан кӕныны сусӕгдзинӕдтӕ, аргъ кодтой Хуыцау цы сфӕлдыста сӕ алфӕмблай дунейы, ӕппӕт уыдӕттӕн, ӕрдзӕй, сырдӕй, зайӕгойӕ. Цуаны рӕстӕджы дзырдтой ӕрмӕст цуанӕтты взагыл, ӕмӕ нӕ мӕнг куывтой ӕфсатимӕ, сӕхи йыл фӕдзӕхстой.
Ацыдысты-иу цуаны ӕмӕ кастысты, сырдтӕ-иу баййӕфтой алы рӕтты дӕр, фадаты дӕр. Ӕмӕ уӕд афтӕ уыди. Гӕрзтӕ уыди иу ӕхстон. Ӕмӕ-иу лӕгмӕ ӕртӕ ӕхстӕн куы уыдаид, ӕрмӕг, уӕд цыдис. Ӕмӕ афтӕ уыди. Афтӕ кӕсыс, ӕмӕ сырдӕн йӕ хъус Куы уынай, куы взарай, уӕдӕй хорзӕхстдӕр цуди. Мыгӕрӕй цасмӕ уыди? Фондзсӕдз метрмӕ, кӕнӕ та аст ассӕдӕ метрмӕ. Уымӕй фылдӕр нӕ уыд. Ӕмӕ хстой бӕстон. Ныр Гӕрзтӕ байуӕрстой тагъд чихсахӕмгӕрзтӕ. Ӕмӕ уӕлӕ сырд фӕлидз ӕмӕ ӕхсынц цалынмӕ цӕст ахсы уӕдмӕ. Ӕмӕ сӕ ныццӕфтеттӕ кӕнынц, мӕ цӕфтӕй ацӕуынц. Фыдӕлтӕ ма загътой афтӕ, де бӕрц кӕдӕм фехсай, уый бӕрӕг кӕ. Ныр бӕрӕг дӕр нӕ кӕнынц, нӕ рахауди сырд, уӕд цӕугӕ дӕр нал кӕнынц. Мӕскуынӕг и сырд, Ӕмӕ нӕ хатыр кӕны Хуыцау, тӕригъӕд нӕ хатыр кӕны, никӕд хатыр кӕны. Мӕнӕ ма афтӕ кӕсут, мадам, тӕригъӕд нӕй. Мӕнӕ ацы комы дӕр уыди ахӕм хабӕрттӕ. Мӕ куы баирвӕзтысты, уӕд-иу ныццагътой сырдтӕ, мӕ-иу сын се мбис дӕр нӕ рахастой. Уый куыд фидау! Цуанон хъуамӕ зона, кӕд кӕм ӕмӕ цас, уый куы нӕ зона, уӕд уый бирӕгӕй-бирӕхуыз Ермо. Мӕ уый зонын хъӕумӕ кӕстӕртӕм фӕдзӕхсын хъӕуы. Кӕстӕртимӕ куы цӕуай, уӕд сӕ исты хорз зондыл, исты хорз уагыл аразын хъӕуы. Мӕ уый хъуыдыйаг у кӕддӕриддӕр. Ӕз сӕфтмӕ цӕуы, мӕ цӕмӕй сомбон нӕ кӕстӕртӕн исты баззайа, Эли рохгӕнгӕ нӕу.
Хорз ӕгъдауыл хӕст цуанон уыдис нымад мӕ кадджын хъӕубӕсты. Ӕцӕг цуанон хъуамӕ уа фидар лӕг зондӕй дӕр, хъаруйӕ дӕр, уайӕм ныфс, хӕрзарӕхстдзинад, уды хъӕздыгдзинад ӕмӕ уӕздандзинад. Хорз дӕсны цуанӕттыл кодтой зарджытӕ, дзырдтой таурӕгътӕ. Афтӕ тырсыгомы уыдис хъуыстгонд цуанон Мекъойты Сабан. Уый фӕцард сӕдӕ дыууын азы. Бӕрзонд хӕхты йӕ ном ӕвӕрд ӕрцыд иу лӕгӕтыл, Сабаны лӕгӕт, зӕгъгӕ. Уый уыдис цуанӕтты улӕфӕн бынат, ӕмӕ-иу уым ӕфсатимӕ куы куывтой, уӕд-иу сӕ куывдмӕ бафтыдтой, Сабаны амонд нын ратт, зӕгъгӕ. Сабан цуаны рӕстӕг амард кодта фарассӕдӕ науӕдз нӕл дзӕбидыры ӕмӕ-иу сӕ йӕ хӕдзармӕ никуы бахаста, фӕлӕ ныхасмӕ, ӕмӕ-иу сӕ байуӕрста йӕ хъӕуккӕгтыл. Адӕмыл зарӕг скодтой, куыд сӕ хӕрзгӕнӕгыл, дӕсны цуаноныл. Баззад ма цымыдисаг рагон зарӕг Къомайты цуаноны тыххӕй. Къомайты сахъгуырд уыдис зындгонд цуанон ӕмӕ фсатийы хӕлар. Зӕронд Ӕфсатийӕн уыдис иунӕг чызг Аханат. Хуртӕ дзы касти, мӕйтӕ дзы зынди. Куырдтой йӕ хуры фырт Хӕмӕтхъан ӕмӕ мӕйы фырт Тӕтӕрхъан, фӕлӕ никӕмӕн разы кодта. Уӕдӕй аскъӕфта адӕмхор хъӕддаг лӕг сау хъӕдмӕ. Фсати ныккуыдта, мӕ цӕстӕй нал уынын,

Фыдӕлты ӕвӕджиауы хӕзнатӕ, сӕ цымыдисаг зарджытӕ ӕмӕ таурӕгътӕ, ӕмбисонды уагымӕ гъдӕуттӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ ӕрхӕццӕ сты мах дуджы онг Ботъоты Ӕхсары хуызӕн хистӕрты фӕрцы. Ботъоты Ӕхсар Тӕмисчы хъӕуы хистӕр абон хъуамӕ сӕрыстырӕй кӕса йӕ азты бӕрзӕндӕй. Фыццаджыдӕр уымӕн, ӕмӕ уый дӕлӕмӕ не руагъта йӕ уӕздан ӕмӕ хӕрзӕгъдауы фыдӕлты фарн. Ӕхсар у кадджын ӕмӕ уӕздан хистӕр, кӕстӕртӕн зондамонӕг, ирон ӕгъдауыл сӕ ахуыр кӕнӕг. Фыдӕлты фарн та кӕй зӕрдӕйы ахъары, уыцы адӕймаг ацы дунемӕ акӕсы бынтон ӕндӕр цӕстӕй ӕмӕ ӕндӕр хуызы, бирӕ зӕрдиагдӕр ӕмӕ сыгъдӕгдӕрӕй фӕархайы балӕггад кӕнын